Eessa akkaan deemu wallaaleet maal taa'u jira na dabbaree jira jimma taanu maal akka ta'e hin beeku. Eenyu bira dhaquu deemta? Ah, Bikkaan dhaqu takka hin qabu na manaa dawwaluun eegu jira ilaa ammaan tana Jimaa kanaas dhiisi yoo sin jaan hin dhiistu. duuba maal goota asii biyya kana keessa guddachuu hin dandeessu bakka jireenya kana fataa inni ofirraa jiraanne inni kun akka maaraa cinqamu. Na dhagee obboleettiitii. Gorsa bareedaa takkan siif kanna na dhaggeeffadhu. Haadha abbaan keenya eega nurraa du'anis turee jira. Haadha abbaan keenya ganda keenya kana keessatti nama beekamaadha. Maqaa isaanii hin balleessinu. Haadha abbaan keenya hin jirani nutiitutu wal gorfata. Wal gorfachuu qabna nu lameen. Uff, maaluma isaa qudbaa gizee godhu jiran san si dabre ture bara. Gizee san qudbaa godhuu qabda ture. Amma zaa kana ammaa kaatii haa nu goota nuti firraa fataachu fena ati cininniqii. Hin dandeenyu zaa kanaan haasoo guddaa hin feenu. Gizee hunda kaatii ana dhukkuba sukkora danfii waan adda addaa nutti hin fidin kaa nuti akka keetitti fi bashitaa taate nutis karra gammachuu nu dhorkin jireenya kee takkaa gammaddeen beektu nuti gammachuu nu dhorkuu deemta. Haafataa firraa nu nu dhiisi gizee hunda cinqii cinqii maaluma eeleeyoom cinqannaa. Uff. jiraadhu gorsa gorsa dhukkuba ofi fidee fi jireenya kee kophaa if baaste nuti maa nu iraarsita. Abbaan keenya abbaa gadaa akka ta'es ni beekta ganda keenya kana keessatti jimmata jimmata jechaa ooltu jimmanni maali? Hogguu guyyaan takkumaa bar jimmanni keessaa qaalii miti. Gorsa kiyya kana fudhadhu hayaa jeyti nutumaa wal gorfata. Khay mee amma nun deem jimmata dhufuun eeggatta ati amma magaalaa dheenee waan takka takka waan manaa nyaannus hin qabnu mi waan hin nyaannee dhufna khay nun deem mee amma waan qabdu ni beeytaa mi khay nuu baasi mee way bibbitanna. Egaan si baase bodoo akkamti goota akkamti Awoo taata? ni nyaanna kaa waan takka hin Ni qabnu. jimmeessita? Awoo jimmeessuu bichaa moo khay nun deemiin siin jedhe magaaluma nana qakaa obboleetiiti yomaana jabaatta garaa. Khay nun deemayyee. Sirratti sitti illee garaan jabaadhu.

Dhaabbadhu dhaabbadhu gizee takka. Gizee takka nama. Maal taate yoo?
A'aa us laal mucaa san jechuun yeroo dheeraa na qamaayessu jira laal yeroo dheeraa laal fataa na godhu ture laal hodduu takka laal ilmoo laal kanaan qabaan siin Yeroo jedhe. hunda ta'e qamaatu maati. Us
dhuftee dhuftee dhuftee annuman jawsi qaaliif qaaliif Nagaa keetii. Fayyaa keetii. jirtaa Awwaaluma jirtaa. Bakki qamaan isaa. maaliin basaattamee si barbaachisa laxxafee naa barbaada jechuun qaba Duraanuu ilmoon tujjaaraa yaadan qabdu bara. Amaluma keessa si beekama. yaadee amma karam deemu jirta Awwa rafa taa'ima.
na gammachiisa kaa Ha? na gammachiisa akkana jiidi Innaa maaliif jirtu? bakka barcumaaf hin gabbee Dubo anuu sumaan barbaadu jira jaanuu sin Bakka walirra dhufnee jirra. Annaa deemu kaa bakka ani teenya. Aa obboleetiitii gursuu dummaata mataa jabaatti. Obboleetiitii isiin.
Isiin obboleetiitii qaceelcheetiin dhufaa asumaan dhagajeen qaceelchee dhufa beetii. Aa deebii deebii kaa.
Aa saahiba tiyyaa waan hin shabitti joon qabu kaa hin qabdu. Kana. Ara geeree tiyya mastee rakkoon qabu tamastee. Mastee nii shanyaan sin jee akkasumallee naa shanyaan sokaasiin dhaqa jeetiin shanyaa. Naa baqaa hojii dubbisnaan haa deemnee. Anaa dubbisa kophaa ati yoo agarte sheeka sheeka wayitii tiyyaan mata jabaatti. Hayyee baqaa haa waan jetteen jiiniti itti buuti. Hayyaa, Haa biraa baqaa. wanni hundi narraa. Amshiraa dubbisa. Homaa hin yaadin. Ayya ayya. Hayyee ijoollee tiyya.
Dhufe dhufe dhufe dhufe. Haya. Bakka kaani galtaa. Amma si boodaan dhufa. Amma Ati dhufa. karaa jimmataa deemta jechuudha. A'a as dhaqeetiin dhufe laal saahiba kiyya takka hajaa jira fardii fardii san natti hime ammaan dhufa. Intal mee kan nun deemee ishi. Kanaaf si hayyamnaa moo mee.
Ah. Yaa Rabbi gaamaatti waan naa mala. Roobninis kunoo dhufee guyyaanis jimmataa barcaa kiyyallee irraa akka maleen ta'ee boo har'a barcaa sin harkanne. Yaa Rabbi gaa ati ni dandeessaatii bakka darbitee darbii na fidi laal. Namuma tokko kana qamaas tokko na fidi bakkuma.

sagal na duraa wal fakkaateetiin Jaasha ammoo. ee, olii fi gadii na duraa wal fakkaateetiin as dhaabba jira dachiin tun na garagaltee azuurichi na qabee malee hin jettu mee har'a asumaa na fuudhime anuu gaafa meeqaan gaanii mee taamii siyaas tureeti mee har'a na gaa geeleetii amee egaa har'aan tana mee asumaa na na buqqisimee akka muka tirikaa asi dhaabanitti hin bar ilaan

Wallaahi ati nama irraanfatanii miti. Bar taaziyuma abbaa kiyyaa natti hin dhufini malee ati bar nama irraanfatanii miti. Bar abbaan kiyya eega du'e waggaa saddeeti. Waggaa saddeet guutuu akkamitti hin dhaga'ini? Waggaa saddeet guutee jira. Ee obboleeyyan kiyya eh, ni jirane. Wallaahi wal quba hin qabnu anis barumsumaa fi kana kana jidduun deemu jira. Obboleettiin tiyya guddoon san jaalaluma nuu kannaa mana keessa waan harkattee nu masruufaa jirti. Hin jiru. Obboleettuma teenya tanumaan dhadhabe. Obboleettii teenya.
Jimmata numa jetti jimmata jimmatuma isii kanaan wallaale. Maa jimmata ni salaatanii waan biraa gooti waan haaree. Jimmata woomaan barbaada jetti guyya takkoos gurbaa tokko irrattiin qabe isii waarraa fuutu tokkoos ka isii wajjin dhaabbattee waa kanituuf hin arge an. Isuma tana akkana godha jechuu jirta. Isuma tana akkana godha.
Amma maal furmaanni haramii jetta mee furmaanni maali? Bikka isaan dhaqan san dhayxee teesse haa dhaynee haa laallu haa. Bikka isin deemtu sanis niin beeka. Eh, laal amma as biratti maal ni beekta? Dheeynee mucoo tana bakka isin jirtu san irratti uti poolisan taate qabuudhaafii miti ka dheeynuuf wanni godhuu dandeenyu isii tana gorsuu hin dandeenyu. Gorsee dadhabe.
Jimmata numa itti bar jimmata jimmata hogguu jimmata jimmata nii isin Ah, dhumu. Gorsi ah, irra deddeebiidhaan beekta gorsi kun ah, milkaawa waan ta'eef Isii tana yaamneeti ati dur qofti tee gorsaa turte beeyta amma anis waliin idaamne yoo gorsine akkam si fakkaata. Yoo gorsa keenya nuuf horatte ni gorsina waliin. Sah duba amma ni gorsina duboo yaamuu.
Nun deema yee bikka isiin jirtu san deemnee.
Reefu asitti waa fuula diddiqachu jirti na fakkaatti. As jiraachuun dhabduunsa. Deemee laaluu. Mee numa laali ati deemme yaanni koo.
Hayyaa.
Tun zamana akhiri akkam namu namuu cinquma haasoha. Cinqiin mana keenyaatiif kabajaan mana keenyaa cabxee jirti. Yoo wal mari'anne mariin furre malee dubbiin marii qabdu milkaa'ina ni qabdi beeyta. Mee haa dhuftu Waanumaan jiru itti yaaduu qofa. Kan qaamaa haan jimaa caattaraatii kan yaadan dubbii zamanaatii akkam taana dubaree nutti dhufuu dittee zamanaa humaan yaannu maanuma jiraanna hanqa jiraannu kuu jimaa nu dhufuu didee. Sir, Oo ammas numa teessan? Maal gooteetteeti duba jimaa dhabne dubbiinis nu dhibde maal akka goonu dhabnee tattaa'u jirra.
Reefu dhibban kan hin eebbisanii ni qamaa to'ate. Bakka tokko qamaasisnee fi dhabuu ni jira. Kaanii harkan inni yaadu jira qabaatte na kan yaade amma asoo Anaa si kanna.
Duba hin dandeenyu haa Deem cinqee. kanuma itti kanti sanirraa furadhu. Haya amma. Anumaa si kannaa'u deebi'ee. Uu ati dubbii guddattaa bar duraan inni hin beeka. Akka tanaa dhuftee miti beekaa. Mee kaya ma siyaama obboleessi keeti kaya. Maal jaa inninis akka keetitti haasawaa dheerachuu deemaa mi? Hin danda'u amma karaa keessan hin danda'uun sin jee haasawaa guddaa hin danda'u. Uuff.
Ka'e nuun deema ammaan tan siyaamu jiraan jee bar naman dhageessu. Mirqaana nurraa cabsitee barcaa nukka nu diddee dubbii amma haasawaa guddisuu deemta si jalaan kaasi laa'u. Ka'e nuun deemee ammas. Haasawaa guddattanii

If hanga if ajjeesnu takka badii tana keessaa akka baatu feena yaa obboleettii teenya. Maal seete ati jechu ganda tana keessatti abbootiin teenya akka kabajamaa turte ni beekta. Eh, Biyya kana keessaa mititti naannoo teenya tana guututtuu nama kabajamaa ture. Abbaa gadaadha abbaan keenya. Nama xiqqaa guddaan jaalachuu ture. Namni tokko isa wajji waliin lolu ture. Kabajaa inni qabu keessaa hoo ta'e. Duroo gaa ati bakkuma deemtutti dhiira argitetti irra rarra'uudhaan kabajaa teenya fuute. Eh? Kanaan yoo dandeesse if gorsi. Eh? Yoo if gorsuu dadhabdes beeki. Eh? Eenyummaa keenya inni matiin beeki. Amma anaaf isiin wanni wal taaneef gorsi kun isiis si gorsaa jirti. Anis yooniin si gorse kana keessaan ni gorfamta jenneeti malee wallaahi ati nama guddaa nama if beeku tokko. Si galaan nama if beeku tokko nama waan hunda beeku tokko ati. Dirqama si gorsuu miti. Si galaan If gorsuu qabda beeka. Seenaa abbootii keetii gadi hin awwaalin. Eh? Seenaa abbootii keetii hin- caccabsitee hin nyaatin. Abbaan kee abbaa gadaa abbaa gadaa ture. Nama hunda kan jaalatan. Wa'ada yoo naa seente kana booda Waan feetu gootu waada saniin deema. Akkam jette? Ayyuun seena waada. Naaf seentaa jechuudha. Si bulchu.
Jimata jimata galaa jechuun dhaabiti. Mm. Waada obboleessa keessin jesan guutiif. Jimmata jimmatallee dhiirumaan ittiin irra boojimaa qamaa ittiin daddarbaa maarree maarree sanis dhiisi. Tun hin barbaachistu. Ayee saniifuu waada walii seennee jechuudha.

Duraan keef keef keef jechaa deemti. Karaa kana gubbaa dhiira kaanii fi kaan irra ro'u malee. Hi? Irraa faayiduu dandeessan. Faayidaa isaa dhabdeeti mi? Ee aboo usmee rabbi jajuu nutti hin godhini. Ilmoon ilmoo magantaa. Yaa rabbi nuu qajeelchi. Jis nu haadha jechuudha. Ee nuti illee nu qajeelchee ilmaan illee nuuf haa qajeelchu aboo.